Дорҕоонноох дорообо, алгыстаах айхал буоллун Сахам сирин дьонугар, хоммут уоспун хоҥнорон, төрөөбүт уоспун өһүлэн. Ох курдук оҥостон, таг курдук таҥнан, сөбүлээн туттар сахам тылын, барҕа баайын, сомоҕон омоҕун туһунан санааларбын, үллэстэрбин көҥүллэн. Омук сүрүн тыына өлбөт сүппэт суола Төрөөбүт төрүт тыла буолар. Биһиги өбүгэлэрбит тылга, саларар санаҕа, ытык тыллаахтык сыһыаннаһаллара. Кини ис күүһүгэр, кыамыгар итэҕэйэллэрэ. Дэлэҕэ даҕаны киһи тыла ух диэхтэрэ дуо? Билиҥҥи кэмҥэ сахалыы саҥарбат эдэр ыччат араҥата олус кэҥээтэ. Бары билэрбит курдук ордук куорат, оройуон киинин оҕолоро саха тылыгар киһиэхэстик сыһыаннаһаллара. Чэ, ити биллэр. Оттон мин бүгүн атыҥҥа тохтоон ааһыам этэ. Мин өрөспүүбүлүкэ киин куораттан ыраах уксутар хоту дойду олохтооҕо буолабын. Биһиги манна бары сахалыы саҥарабыт, сахалыы кэпсэтэбит, сахалыы толкуйдуубут. Син сүрдээҕин диэн тылбытын өрө тута сылдьар курдукпут дии саныыбын. Ол эрэн, аан дойдуга буола турар глобализация диэн хамнааһын биһиэхэ сөрбүпиэрис үйэ дьонугар хаһаан тиийдэ буолуоҕай? Тиийдэҕэ дии. Тух диэбэтин. Ону куһаҕан диэбэппин. Сайдыы суолугар үктэнэр. Атын омуктары кытта тэҥҥэ хардылыыр туох куһаҕаннаах буолуоҕай? Үчүгэй. Ол эрэн эмиэ кини куһаҕаннык дьиэр өрүттэрдээх. Аҕыйах ахсааннаах норуокка улахан омуктар култууралара биһиги култуурабытын үтэр анньар кэчиктээх эбит. Ол түмүгэр ордук тыл кэбириир. Ол иһин мин аҕа көлүөнэ дьон сахабыт Тылын дьылҕата олус уустук кэмҥэ киирдэ. Ол өйдүүбүн, сөбүлэһэбин. Эдэр ыччат маны кыайан өйдөөбөт. Кэнник кээччэ да буолуон курдук сыһаннааллар. Тыл хайдах ыалдьарый? Тыл хайдах сүтэрий? Ити бастатан туран Кинини сыс тыллар киртитиллер. Тыл алдьытыы интэн саҕаланар. Бииргэ анньуура тастарым, аттыбар бар доҕотторум, хас омук тылыттан киирбит сленг диэн суолталаах сыс тыллары туттар аҕай эбиттэр. Оо, өйдөөн иһиттэххэ, киһи кулгааҕа тостуох курдук. Өйүм хоппот, тоҕо ити тылларын ылларыгар биһиги сомоҕо домохпутун туттубаппытый эбээт? Холобур, мин саастыы бараата оҕолор хас биирдии тылларын быыһыгар хайп, хейтер, чилик, лайк, дизлайк диир идэлээхтэр Ити тыллара суох санааларын кыайан эппэттэр курдук. Атастары мен бу тылларын уларыгар самоҕо домоҕу туттуохха диэн ыңырабын. Дэ биирдэ мин табаарыспар кэпсиибин, Балыктаан кэллэ муус аннынан илимиитэргэ үөрэнним Оо элбэх төрөлөөх эбээт диибин Киһи муус аннынан да ол диэн изи диэбэт дуо Изи диэн тыл Англия тылыттан киирбит чэпчэки суолталаах тыл эбээт Ити оннугар саха сатаабатаҕа суох диэбэппин дуо Аны улаханыттан кыраҕы диэри сөбүлээн көрдөхпүтүнэ, лайк диир идэлээхпит. Ол оннугар сүрэҕим сөбүлээтэ диэбэппин дуо? Чили диэн тыл оннугар холдьугунан оонньуур диэн сомоҕо номох баар. Ити аата таптаабытынан көрүлүүр, сылдьар диэн. Мин оскуолаҕа маҥнайгы класстан биэскэ үөрэнэбин. Доҕотторум миигин ботааник дииллэр. Миигин тииҥмэйи дииллэрэ буолла, олус да үөрүөм этэ. Аны сахабыт тылын барахсаны нуучча тыла кииртэтэр. Дьэ, сотору-сотору бары «Жоспа типа вообще тупик нар» диэн тыллары Элбэхтэ да этэбит. Ити тыллар оннуларыгар маннык диэххэ сөп. Жестко куттанна диэн тылынныгар атын билбэп буолла диэн сомоҕо номохтор бааллар эбээт. Аны жестко диэн тылы маннык солбуйуохха сөп. Бастатан туран жестко

Кэрэ айылгылаах, ити курдук киирбит тыллары сомоҕо-домоҕунан солбуйан иһиэххэ. доҕоттор, тылбытын харыстыахха. Омук тыла сүттэр эрэ, эстэр дьылҕалаах диэн этэллэр. Дьэ, сэттэ байҕааланнара өттүгэр

Ылыктаах тылбын, өйдүөхтэрэ диэн эрэнэбин, холдьуктаах бэйэбин, сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйдүм ини, эйигини кытта Дьааҥы улууһун Боронук орто оскуолатын үөрэнээччитэ Бурнашов Айысхан